Treningçi boş şundaly. Şu wagt ýene bir stansiýa geldik. Şeýle adamlar otyr. Şu wagt. Şeýleňizde wagon barmy, ýokmy? Bir Berliniň iň sentralny wokzaly, sentralny wokzal Berlin Hop an Hof diýilýär. Ot. Ýewropanyň içinde iň uly wokzallaryň biri. Sebäbi näme üçin? Şu wagt biz birinji etažynda durus, iki etaž, üçünji, üç etaž wokzal. Her etažynda alty midi rels bar. Iň üçünji etažynda metro gitýär, ikinji etažynda regionalnyý, to ýest e, Berliniň içindäki şäherleri Biziň şu wagt iň aşakda oturanymyz ol mejnarodny. Mysal üçin, şu biziň oturan relsimiz-relsimiziň Fransiýada gidip bolýar, Ýewropanyň tut içine gidip bolýar. To ýest, şonuň üçin iň uly wokzallaryň biri diýip hasap edilýär. Şu howpdan howp. Zo. Şeýle arassaja tren, fliks tren.

Kompaniýamyz bu çasny kompaniýa Flixtren diýdi. O Flixtren'e Flixtren'e gowy iň çalt dostupny bilet almaty. Şoň üçin adamlar gowy görýär. Bir knopkada bilet alyp bilýär. Başga näme? Bahalar gowy. Gram grafikler gowy. Sadece böyle gitsek diýseň 6-7 sany, Dubai şäheri 6-7 sany marşrut bar günde. Sadece Ýewropanyň içine. Także ýa awtobuslary. Dubai wagt bir ýere gitsek diýseň bileti derrew alyp gidip bolýar. Tak şu şeýle. Mana maýaýyn.

Galan Gamburg nähili şäheriň içinde adyny görkezen. İyi şonda. Na olanlar Gamburg'a da geldik. Ben abarın sapar gelip görýän. Gelen poýuň üstü. Son alyp yetişmedim de. Şeýle. Şäheriniň hem wagda uly ekeni. Görşüňiz ýaly.

Ilki sagat Gamburg uly şäher, Germaniýada adam köp. Bärizem näme gelýär? Tren aýlanok, awtobus gelýän eken. Tunel döner diýär. Türkmen dönermi diýär. Yaprak döner bar diýär.

Şu köçäni aljak bolýandy. Şu köçe owadan ekende. Görüşüňiz ýaly, aňarda içinde zatlar bar. Bedäpdirler. Nowogodny nastroýeniýa şu gapdara gitsem alarmy ýokmy? Bärde naýyp maňa diýenem bar eken. Karoç şeýle. Nesip bolsa aýlanarys. Iki gün bärde. Meň dostum Merdan, aý bu hepdede bir gezek gelýär Gamburga bärde agasy bar. Şoň üçin menem alyp gaýtdy bu gezek. Ýör gideli. Görüp gaýdaly oglanlar zat diýip. Türkmenler bärde-de kän diýýär. Gamburgda-da Häzir şu taýda restoranda zat diýişýän türkmenler bar diýýär, şolar görkezjek edýär ölenlerden. Salamlaşarys nesip bolsa. Görüşeris. Bul ýene wagdala girýär. Joý adamlar otyr bu gadydy ma taýda joýlar eken. Hede kapy gapdalda. Sağlıkla. Şeýle kepsi bar Kelle ýagy işlän fast-fudlar, urban süýşi. Edäýk aşyndan dogry iýenler, ýokary çykmadyk. Gördüm. Ýokary çykmadyk ekeni, как раз ýokary namalar. Mandalos. Wagzalda zatda şundaly köp adamly ýerlerde magazinler açyk durýar. Praznik zat tapawudy ýok.

Bir ýüz otuz ýedi diýeli, on bäş ýewro bir paketiň näme çykjak belli däl. Her kimse podarka bar. On bäş ýewro degjek adam bar, on bäş ýewro degmejek adam bar. Arsenal magaziniň içinde. Abyş magazin bular. Bärem Znamenitelniň köçeleriniň biri ekeni Gamburyň.

Bäri gyş sowadan, şoň üçin Gamburgda, Gamburga geldim. Tomusda kän görer zat ýok. Gamburgdan ýene bir 100 kilometr aňarda okean bar. Bu Çotay Kisenolýa Tomusda plýažlar bar. Gyşyna owadan bäri. Şunda aljak

Şunda adam köp postoýan oçerd maňa diýen zady gören bolsaňyz ýaňy köp oçerd şonçik Bawariýa tarapa gitýärler. Bawariýa tarapda inostranslara dokument bermeýärler. Daže Gambruk häzir berenok hiç hili. Berlinde hemme kişä podrýad berýärler dokumenti. Daş Wenza bar. Wenza aljak bolsaň başga şäherlerde kyn diňe Berlin berýär. Bunu näme üçin edýärler? Ştoby inostranslar astanoý Berline gelsin, Berlinde işlesin diýip edýärler. Ot, aýlyk hem köp ýer Berlin. Şonary. Soň soň dilli zady polny öwrenseň zat etseň Başga şäherle gidip işleseň hem bolýa. Bärden gowy dokumentler alsaň, WNJ-ler alsaň, köp wagt galaýyn diýseň-de, bulam indi baş ýolkasynka diýen. Şeýle. Germaniýada hiç hili, mysal üçin, Türkmenistandaky ýaly obada ýa şäherde bir iň uly baş ýolkasy bolanok. Ullakan zat ýok, ýüzläp, iki ýüzläp metrläp on ýa uly ýolkalar guranoklar bular. Ýöne her köçede, her köçäň burçunda Täze ýylda şuny al ýolka.

Biz şuralna yürümeli ekenik şondan video alyp barýan. Gän gije kän owadan adamlar. Köp zat görnenok. Şäher hapam arasda mı? Ey Germaniýa kaçdy. Şunda uly şäherleriniň hemmesi hapa, sentral ýerleri. Adam köp ýeri hapaçylyk. Mundan gurtulyp bolmaýar. Adam kän hapaçylyk hem kän ýöne näme dem bolsa Germaniýa ýaman uly üns berýär şu kapaçylyga. Ýaňky butylkalar zatlary yzyny alýar. Karoç. Şu zatlar uly üns berýär. Her ýerde şundan musornikler bar. Şeýle. Bärde bir soborlar bar ekeni.

Köçäň ýagdaýy. Täze ýyl güni bu köçäni ýapýandyrlar, şu köçede gezýändirler aslynda. Glawny köçesi şu. Ostanowkalar, zatlar. E, häzir hem diňe awtobus geçýär, ýani kiçi maşynlara geçenok. Awa diňe awtobusyň köýdýändir. Şeýle.

Çykýan, bete düşýän. Bärde restoran jaýlar, kafeler bar. Uly port ekeni. Hem e, towarlar, zatlar şu taýyk gelýär aslynda Germaniýa. Hytaýdan zatdan gelýän zatlar. Deňiz arkaly. Adamlar işe. Şonlara galan namalar. Ýöreýşimizi. Şu wagt ýene bir

Ýaly. Gatyl zat eken. Uly gämini hem rakusdan görkezeýin men size. Narka tarapyna geçdik. Biziň gämimiz razworot etdi şu Ters tarapa gidip barýas. Menen ýerimize gidip barýas. Hakykatdan hem uly zat ekeni. Ay şu Hytaýdan da atdan zakaz edýän zatlarymyz mo şu zatlar gelýändir. Şu gämilerde. Uly ýer, ne bolýan aslan okujy bar eken şunda ýerde durup adam alyp geçýär bir. Gelýär şu taýtki. Ha, bärde durýan eken, uje arkasyny süýşürip başlady. Bärde durdy. Eý, her ýerde bir 5 minut ýaly durýar, ondan soň ýörýär. Ýene bir interesli gämä duş geldim, şular gaz çekýänler bolmaly.

Hatja Germaniýa sözde duşuna dron uçurmak. Sen bol bolýan ýerlerde her turistden biri uçurýandyr, başga döwletlerden. Derrew ýygnamasalar, heläk etýärler. Dron uçurmak üçin bärde.

Şeýle bu gäminem häzir nämä ýanap otyrdygyny görýäňizmi? Süýşýändir indi gapdala süýşýär. Muna görýär görşüňiz ýaly gapdalynda gämiler bardyr, şolar çekýär. Biri tekýär, biri çekýär. Italiýada kim galjak? Bu gün wyhadnoý bolmyş Germaniýada hiç kim iş ýalyk ýalam. Görşüňiz ýaly ştab berler işläp dur. Bulara hiç hili wyhadnoý ýok bolaýmasa. Gözüňe getiriň näçe bolupdyr şu konteýnerler şular düşürip bolýarlar. Ýuwaş bilen aýlap başladyplar da. Näçe bolsa düşürip bolýarlar. Minimum bir hepdä gerek.

Şeýle. Düýnki ýer. Abyşny. Ýene bir minutdan gelýär awtobus. Başka ne yapmayı deyin.

Ana şu degip biler ýalak. Şulan şu zatlaram biraz aňlatýandyr. Bir iki iki sant bar. Bu tada peşehot bar diýdigide de. Özler bilýändir de bilemok. Ondan soň awtowir bar bolsa. Şunala awtowir bar bolsa. Oja şunalak liniýa bolýar. Bilerler ýalak. Olar bilýändirler de taýagyndan zadyndan.

Swetoforlar, mysal üçin, basyp oturjakan, şundan gyzyl ýanyp durýar postoýanny peşehodlara. Ýaşyl hem ýanýar ýöne geçjek wagtyň şuny şeýdip basýaň, aşagyndan basylýany bu. Ol geçip gitýän biziň awtobusymyz hem geldi, ine ikisi şu Eşberg. Onuň kassana goşundan

Adam ýok bolsa. Şony çift hökman basmaly. Şeýle. Na ulanyp daşary açyk ýagtyldy. Biz awtobusdan düşüp U-bana münmeli. To ýest metro. Ýa S-bana münýäs nädä? U-ban S-ban a bärde S-ban bar eken. S-ban bolanda uje metro däl. Bulam edil metro ýaly ýöne neme aralary uzak. Metroň köýi her bir minut, iki minutdan bolsa, muň köýi her bäş minutdan Astana-Okolnyň aralary. Şunda ýaly bankomatlar bar, karta almak üçin özüňe geçer ýaly. Bizde bar. Bir günlük kart, bir gezeklik kart. Ol AB bolanda üç bölege bölýärler-de kartany. AB bolanda diňe gamburyň içinde ABC bolanda, şo ýaňky düýnki ýaly deňiz ýa bolmasa-da

Birje görkezip bilmedik zadym bar düýn. Olam Raskaus, Ratuşa diýilýär bärde. Her şäheriň, her raýonyň öz ratuşasy bar. Ol nähili aýdanymyzda nu kontury hemme zat propiska zat çötal edilýär. Şo ratuşada owadan ýer bolýar da, karoçi. Sabor ol. Orçasyny bilýän türkmençesini bilemokda. Sabor.

Elektrik maşynlar. O, birinci sapar görýän menem Noia diýe. Düýnem şondan bir maşyn gördüm. Volkswagen Crafter mi kadysam Crafter däl eken, ýöne şoňa meňzeş elektriski uje bärde de Kitaýlaň maşyny dolly. Obычny Kitaýlaň maşynlary bar. Öz Volkswagen adyny kän adam alanok.

Başda uly Berlinde hemme taksilary elektrike geçirip otyrlar. Elektrik taksilary ýa köp. Bulgaçkiden re regional, to ýa sol Gambrungda daşyndaky şäherlere gitýär. Daze şoň bile Berlinde de mütip bolýar, ýöne ýaman uzak bolýar, peresadka köp.

Täze Tagesschau, Günlük nowostler, ýa-da näme, Gitjek ostanowka, ýokarynda karta bar, şo taýy goraýyp ýokaryk seredýän. Şeýle. Galanyny maňa görkezeýin. Hany Gambruwa barak bu-da. Hut wokzala-da geldik. Indi bize Flix on gerek. Flix 10 bizim reisimiz şu. Yukarı çıkıp monitordan seyretmeli onu. Şunlar Germaniýanyň uly şäherlerinde, wagzallarda gaty häzir boluň. Hemme zat etýärler şu ýerde. Ogurluk. Germaniýada ogurluk ýok, ha, şundaly. Zatlar eşiden bolsaňyz, Öýse ugurlyk gaty kän bärde. Öýse köp ýurtlarda ýokdur hem. Şeýle bir professional ugurlary bar. Görüp geçmeýän, duýmaýan adam näme bolup geçýänini. Sonuç gymmatly zatlaryňy deý, ýöne şäheriň içinde aýlanjak bolsaňyz, Gamburgda, Germaniýanyň içinde aýlanjak bolsaň, gymmatly zatlar gerek. Bizäkän dokumentinden alandyk. Dokument soragy oturacak. Itirseň we aýtsaň ýene gelip özüňe problema bolýar. Köp wagt garasmaly. Ay zaýewleniýalar. Şunda bir güde problema. Men telefon mitraýmaýyn diýip kamera alanymga gorýän çen jübimde durandan. Näme boljak? Illa Flix

Biraz satjak zat dik gelýän bolsa, erbet zat, zaprişonly zatlar bolsa, sen hem alasyňda zat etýän bolsaň, şol adamlaryň özleri polisiýa zat bolup bolmagam mümkin. Daže oturýan bomžlar şun al wokzalda, bomžlardan häzir boluň. Bomžlar žiwoý kameradyr, şolara döwlet pul töleýär. Bir zat görseň bize aýt zat diýip. Kamera zat saklap oturýarlar şolar. To ýest ýöne prosta tak adamlar däl. Gomuş ýaly oturandyr. E, jübüsinden çykaryp kagyz görkezip bilýärse bu. Men ha men şundan şundan şundan ýerden sen şundan wagt şu wagt etdiň gördüm men şu zatlar diýip. Gün oturan gomuş polisiýa bolup bilýändir. Germaniýadan häzir boluň. Bu zatlar näme üçin edilen? Sebäbi ogurlyk gaty köp bolup giden üçin şondan zatlar edilýär. Ýöne adam bolmak, bolup görmek bu zatlar newazmojny. Uly wagdal Germaniýa git. Hemme wagdal bilen ýaly şunda gurlan demir karkaslar bar. Demir karkaslar şeýle gidýär. Onda şeýle şeýle görüşmek ýaly. Şeýle aýlaw karkaslar. Aýs gelýär.

Adamlar menýär. Garaç görüberin. Buram şunda uly poýuz gelen wagty sen hemme danasyny bile bilýän poýuzyň. Nirde haýsyna minmeli? Garaç düşündireýin. Mesela bir wagon düşündirip otyr dogry dämi? Gitsek ýeriň Berlin Hopan hop bolsa, Berliniň sentralny wokzalyna gitsek bolsaň diýýär, 11-12-nji peronda durmaly. Bu wagdalyň 10 bir 12 nji ýylyny görkezjek häzir. Ynha 10 bir. Ondan aňarkam 10 bir E. Görşüňiz ýaly 10 bir E bilen 12 ýyň arasynda durýan. Şonda şu gapylar açylýar. Biz ol gap görmeli, niçin, haýsyna minerkam diýip. Ondan soň

Gijä galyp otyr ol. Ýa uje nol sekiz elli däki elli ol gelenok. Angleýska elektromüze Noý Summer Graýnapda Ýuwa Pogostada Aýnştaýn Pop Parappa. Ýa-da men düş ýalňyş düşünip otyryn. Ýok ol AS on iki nol üç. Ötsa ol gijä galyp otyr ol. Ol siz to çalyny tipa ýöreýä. Gijä galsaňyz özüňizden görýäň. Bärde

Bar wagona birde prowodnik bolýar. Şolar şoň içinden şeýle ýöräp-ýöräp gidýär. Ýetişmedi. Bular gijä galdylar öýdýän. Çek gördi, bärde o zatlar uşa nikana etsin gijä galdyň galmadyň boldy. Poýda öz wagtyna ugraýmaly.

Girýäk turmaly ekeniň diýýär. Şonça özüňem şo wagtlara priwkat edýäň. Gijä galsaň bir gezek gijä galyp görýäň, puluň gidýär, köýüp gitýär, şonda gynanýaň özüň. Ikinji sapar on minut, ýigrimi minut öňünden durýaň-da. Bu gapdalda-da obyçnyý goýlar bar. Bulam regionalmy diýýän. Lokomotiw seni görýäňizmi? Siemens kompaniýanyň. Metrolarynam daja şu Siemens çykarýar bärde. Metrolary, poýuzlary hemmesi. O taýda Philips reklama edip durlar görşüňiz ýaly. Olam Germaniýanyň kompaniýasy. Şeýle. Ýene täze reýs geldi ýaňky näme 10 minut arasy 10 minutdan ýene täze gelip dur. Karoç onçik baýyslar köp durmaýar. Bir elsi zanymat edip durmaýarlar. Şeýle potok gaty güýçli otady garaşyp durlarda ro bilýän biziňki hem häzir 0.18 de gelýär şundan soň. Ýene 10 minut dur mundan soň biziňki gelýär-de. Şu wagt bir interesni zat gözegime geldi. Ýadyma düşdi-de. Iki müň on altynjy ýylmy, iki müň on bäşinji ýyldasy Germaniýanyň AIS kompaniýasy. Deutsche Bahn-yň AIS. Gosudarstwenny öz kompaniýasy da şu. Onsoň güýçli bir awariýa boldy şu AIS-de. Nädip? Eý, poýez 300-den mi, 250-den gidip barýarka, Şunal bir relsiň sepi. Şunal bir relsiň sepi. Men o videonam hökman kiçiräk edip goýup bersem goýar. Şunal relsiň sepi. Ýokaryk galýar. To ýest şunda şutada sep bar bolsa birinji teker öňe düşýärmi? Şuta öňe galýar. Öňe galýar danym. Neme bolýar? Şunda poýzdyň içine girip gitýär şeýle.

Ýöräp barýar. Ýöne uza bärde rels galmada. Allar o relsi. Rels galmada yzdaky wagonlar, şu tizlikde yzdaky wagonlar relsden çykyp gitýärdi, aý ýykylyp zaýdyp, karoçi. Gaty katastrofist neme bolýardy, awariýa bolýar şu. E, imенно şu aýslarda şu. Onda da şu wagt aýs iň gymmat Poýuz bolany üçin şolaň tekerlerinde rezin bolýan eken. Gaty güýçli rezin diýýär. Şo skorost çydar ýalak. Hem poýuzda hiç hili relsiň sesi zady bolmaz ýalak. Da kaçýa bärde indi relsler erbet tekiz. Suwuň üstünde barýan ýalak. Bulankada indi sepi ýok. Görkezene sepi nähili görünýär. Indi şu sep şol. Ýöne ucu swarkalyndan, Hiç hili arasynda zazor ýok darak. Aýtjak bolýanym, indi gaty tekizlediler. Şu wagtlar şu AS-iň tekerleri rezinli ekeni. Interesno bolsa görüp bilýäňiz size. Şu rezinli teker bolany üçin ýämi, nämemi, karoçi, ýa relsiň sepi bolandanmy, şonda ýaly, daže AS-iň içinde awariýnne situasiýa diýip şofýora signalam barýa olaram aý bir wagonda awaryny neme bar diýip karoçi problema bar diýip üns bermeýäm şoňa ýene sürýärler dalşa tormuz bermeýär bilýäňmi şonda adam ýigrimi adam mı näme ýogaldy şo katastrofadaly germaniýa şo ýatdan çykmajak aýsyň şonda problemasy bar Indi häzir hemme tekerleri polnosy demirden. Kaka işini poýzlaň ýaly. Şonda ýaly. Şonda bir katastrofiskiý momentler bar. Şu aýysyň ýanky aýysy. Bu gapdaldan ýene bir aýys gidip barýar. Birinji klasyny, şu birinji klaslar şolar. Birinji klas bolsa sidenýa sady arka gaýdýar. Yzakam birinji klas öýdýän. Ýok, 1-2, 1-2 diýip gitmeli. Yzakam birinji klassyka. Şeýle bilet alanda görkezýär birinji klas aljakmy, ikinji klas aljakmy diýip. Häzir biziň poýdumyz gelýär mundan soň. Mundan biziň poýdumyzam geldi. Flix tren ýanky ýalak däldir, bu çasny kompaniýa. Bu gapdalda bir poýuz geldi, olam Nord

200-den zatdan gidýär-de biziň poýzymyzam Fliks bilenem. I gapdalyndan ýene ýaňky ýaly aýyşsap geçýär. Olam iki-ýüz-üç-ýüz tizlik bilen welin, içinde otyrkaň gürhirek ses gapylyp gitýär-de, raýonlaryň geç gideni bar. I relsiň aralary şu taýda bir iki metr, üç metrdir-de. Şonda howa gysýamyka diýýän, meniň pikirimçe. E şonuň üçin hem şunlar ýemşik ýemşik. Bolýam gapdaly. Görşüňiz ýaly bildirýändir gowy.